Mema Akwaaba ba Ɔsɔfo Akɛse TV. Madi kan ama wahu sɛ aha deɛ yɛsua adeɛ, yɛhwɛ life stories deɛ nnipa bi afa mu. Nti a wonnya nsubscribe ɛ a, bɔ mmɔden sɛ wobɛsubscribe na woalike na woacomment na woafollow sɛdeɛ ɛbɛyɛ a content bi anytime bi a yɛbɛyi interview biara no, wo nsa bɛtumi aka bi. Me din de Ɔsofa Chris. Ɛnnɛ me wɔ special guest wɔ ha, me papa. In fact, wo hwɛ ne life story no a, wo hia sɛ wo tie kɔsi da a ɛmu akɔ aba ba Ɔsofa Chris TV. Meda wo ase. Na Apom Bɔkɔɔ deɛ? Apom Bɔkɔɔ, ɛɛm, da ka ho asɛm kakra ɛkyerɛ yɛn, yɛpɛ sɛ yɛhunu ho asɛm kakra. Okay, meda ase. Ɛdi kan, yɛfrɛ me Mister Nkansah, dodoɔ no ara frɛ me Olenge a mewɔ ɛɛ baabi ani but nea ɛde me baa biribi ani ɛne ɔhaw a mefaa mu na mebɛka na obi biara nso deɛ ɛyɛ afutuo. First na mewɔ Nkran, matrɛ Nkran twenty years na nea ɛnam so a mebaa biribi ani no na mebɛkyerɛ mu ama obiara ahu sɛ baabi a Nyame de wobɛkɔ biara no, ɛyɛ me sɛ, at, nea ɛdi kan no, yɛ a na wo deɛ wonhu, but ɛbɛduru hɔ na ɛbɛhu sɛ, yes, Nyame nim baabi a ɛyɛ ma obi na ɔde no kɔ soɛ. Okay, na yɛhwɛ ha, ɛpɛ sɛ ɛhyɛ aseɛ, na wonyi no, na abrabɔ no te sɛn? Oh, menyi no, na abrabɔ no deɛ na ɛyɛ. Ɛne sɛ nnipa woyɛ aberanteɛ wokɔduru nkran deɛ a, na abrabɔ no ɛm sɛ ɛyɛ. Nti Mikoduruu Nkran, ɛyɛ me ne me ho kani ne sɛ hɔ na mekɔ startee m'abrabɔ, ɛyɛ 1990 mmerɛ a mewia mewiee secondary school no na n'agya mekɔɔ hɔ. Na da ɛhɔ no na adwuma bɛn na woyɛ? Ɛhɔ no na adwuma yi a meyɛ wɔ ha yi a na metontɔn home use nneɛma nkakra nkakra nti ɛno ara na meyɛ a mede mehu me ho kani a me ne no bɔɔ bra wɔ hɔ for twenty years. Nti ɛhɔ no na life sɛ bro akra deɛ nim sɛ akra life deɛ nneɛma wɔ mu ne ade. Oo oh, na ɛyɛ na ɛyɛ paa a na nneɛma kɔ so but na ɛhɔ no na menim sɛ no dwuma na mmerɛ a me ne me hokani no nyaa ɔhaw no, na afei abrabɔ no ayɛ den ama me. Mewɔ ɔbaa no a me ne no wɔ hɔ no, ɛbaa saa no, ogyaa me. Ná me ne no wɔ mma mmiɛnsa. Ná ɛyɛ den. Na da a woka woka wo nso hyia ɔhaw. Ɔhaw bɛn na wofaa mu? Ɔhaw a mefaa mu ne sɛ, wohu sɛ ɔbra deɛ ayɛ te sɛ ahwedeɛ. Baabi wɔ hɔ a awe yɛ dɛ, baabi nso ɛnyɛ dɛ. Ana hɔ a wonim yɛ mmaa yi, ɛyɛ dɛ deɛ ɔne ɔbɛwe but ɛduru baabi a ɛnwono deɛ a na agya wagyae ama wo nko ara sɛ wɔwe. Nti ɛno ne ɔhaw a ɛba m'abrabɔ mu a. Ɛmaa mede bi pii aha, na ɛho yi na meba abɛka na obi afotu a mini. Ne sɛ ɛhaw no akom no yɛ sikasɛm, adwuma sɛe. Ya m'adwuma sɛe. Ɛsɛ sɛ wo ne wo ba te hɔ na wo ne no abɔ bra, wawo mma mmiɛnsa na ɔbɛ sɛ den, adwuma asɛe, na anka ɔbaa no bɛboa na anka moahwɛ nkwadaa na wayi wo baako ama wo no, ɛm sɛ ɛyɛ den. Sɛ woanhwɛ yie a, wode aduro bɛka w'ano. Nanso tam biara ne sɛ wobɛn Nyame a, obue w'ani ma wohu nea ɛyɛ. Nti da a meehu sɛdeɛ woka no, ɛdeɛn na ɛnam so a ɛde wo bɛpue kurom ha? Ɛna meehunu yaw ne nneɛma a wafa mu, sɛ ɛbɛyɛ obi a ɔɔhwɛ no, ɔnso bɛtumi apeke biribi afiri mu. Oh, ɛme sɛ mmerɛ a ɛbaa saa no, sɛnea meka no, na afei awadeɛ no, ɔbaa no sɛ ɔnware bio nti na ɛyɛ sɛ ɔsan de nkwadaa no nyina ma me. Na nea adeɛ baako a time biara wobɛn Nyame a ɛma wohu biribi ne sɛ, mmerɛ a nneɛma no rebɛsi no, mekɔɔ mpaebɔ wɔ Akyem Water Forest. Nti mekɔɔ hɔ no, ɔsɔfoɔ no hyɛ nkɔm bi wɔ hɔ. Sɛ ɛtɛm na me wife ɔne me anya problem, watu afiri fie koraa mede na masi two bedroom bi wɔ ne papa fie wɔ Agoba nti watu akɔtena hɔ. Nti mmerɛ a ɔsɔfoɔ no de ayikyerɛ no baeɛ na meka kyerɛ no no, wankɔ nti me ara megyinaa mu Mebɔ mpaeɛ na prophecy no nso ɛbaeɛ no nso ɛbaa mu. Mmerɛ yɛbɔ mpaeɛ no yɛyɛ sɛ yɛkɔtena ase na asɔfoɔ no frɛ me. Ɛna ɔka kyerɛ me sɛ wahu sɛ obi kura kosua pɛ sɛ ɔbɔ me wife dua nti memfa no bra. Wamfa no a mamfa no. Ɔno nso mekaeɛ no wankɔ. But adeɛ baako a mehu yɛn sɛ baa mebaa ha no yɛ nyame nhyehyɛeɛ because sɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ afternoon memfiri nkran. But na Mempɛ sɛ mɛkɔ because saa tam no mewɔ car a na mede fɛ nneɛma nkakra nkakra but ɔfɛ sɛ deɛ na afei nneɛma ɛkɔ fam na nneɛma ɛkɔ fam na afei one day na afei me car na mede kɔ no menam pantan mekɔ agbogba na car no kpekpekpekpe me spake car yɛ sɛ valve menim meyɛɛ na nyina ɛbɛn ne bɛn nti ɛhɔ na afei m'ani baa mo sɛ no I have to go Nti me ba ha no to be frank ɛda a me baa one week deɛ ɛsu nko ara because maa na anwene sɛ mɛba kura a wiase nanso no me baayɛ no nyame ahyɛ ne ho anuonyam ne ne afutuo a mede bɛmɛ nnipa bi wɔ mu na wɔn de ayɛ mfato sɛ baabi a nyame bɛka sɛ kɔ biara no ɛsɛ ɔkɔ because wohwɛ bible mu a wɔn a nyankopɔn nhyira wɔn nyinaa kɔyɛ nkoa jacob kɔyɛ akoa abraham kɔyɛ akoa joseph but wɔn nyinaa no Nyankopɔn nhyira wo nti no maame de bɛduruu kuro dua wei mu baa one week ne deɛ ɛyɛ su nko ara daade nti na one week no na ɛyɛ su because neɛ nti a na ɛyɛ su ne sɛ na me wɔfa bi wɔ ha a na maame wakra tam bi ɔba a na me se ei ɔfa ana wotie akura ase na mɛtra kan. Enti mmerɛ a mebɛduruu ha na mekaee saa adeɛ no, na mese, Ei, adeɛ a na mempɛ sɛ ɛbɛba me so yi na aba me so yi, enti na ɛsu. But adeɛ baako a mehuuiɛ ne sɛ, daa week no, ɛm sɛ menyaa week pɛ no, mebɔɔ mpaeɛ saa, ɛde me pieeɛ, ɛma mekɔkaa Nyamesɛm ara, me koraa no mante aseɛ. About forty five minutes mehuiɛ sɛ biribi afiri mu na ne sɛ kɔda na me kɔdaeɛ. Kyerɛ sɛ wobaeɛ no na ayɛ nyamesɛm ka nko ara. Ayɛ nyamesɛm ka na nea na ɛyɛ awerɛhoɔ wɔ mu a na ɛma me su ne sɛ obi a mewɔ me sika mewɔ car a mabɛduru kurom a mebaa kurom a mede seventy Ghana na ɛbaa kurom a nti meba mebaa ha nso ɛɛ twenty fifth September twenty fifth December. Twenty ten ɛna me baa ha nti me ni sika but adeɛ baako ne sɛ na afei ma ba mu bu me hwɛ sɛ ah obi a me me nam a me te ne sɛ o enye yie neɛ wadu yi deɛ afei na abɛyɛ ɔrɛ di nso me ni ka pɛ obi a ma bɛ tena nti na afei ah afei ma ba mu bu na adeɛ baako ne sɛ ɔbɛn nyame a tɛm biara no yɛ sɔfoɔ baako bi yɛ fred manasi na ɔwi na ɛhyɛ apo na ɔno nana. Tam biara biribi retu ma Onyankopɔn fa ne so yi kyerɛ no. Sesei wate asɔre a ɛfrɛ no ɛɛ ɛɛ how do you call it? O de mekae a mɛ. Ɛwura fi kakra nti yɛnto aso. Ɛɛ nti two thousand baa two thousand two thousand eleven no na afei mekɔ n'asɔre ɛyɛ winners no na tam biara na adwene a mɛdwene biara no na papa no sɔfoɔ no aka akyerɛ me because me baeɛ no na afei ayɛ me sɛ ah sɛnea me wife ayɛ me bɔne deɛ ɛne bi si yɛ neɛ nso ɛnhwɛ mmɔfra no na ɔbaa ne mmerɛ na ɛne bi kasa kyerɛ me saa afei meyɛ sɛ meyɛ adwuma so neɛ wadui deɛ woyɛ adwuma ɛnyɛ yie nti gya adwuma nti ɛne ne ba na mekɔ asɔre a na sɔfoɔ no aka obi wɔ ha because of oyere nti wayɛ sɛ ɔma ɔnhwɛ ɔma hwɛ yie Dafid me tumi asu saa, na afei nso maba mu nso bu sɛnea obi ahwɛ sɛ mekɔ mewɔ me kaa na mayi adwuma na afei masan bɛ starte one nti ɛne bi kasa kyerɛ me sɛ ɛnyɛ yie ɛnyɛ yie nti mekɔ asɔre a na sɔfoɔ no nso asan ka hɛ obi wɔ ha woyɛ bank manager koraa na sɛ ayi w'adwuma se aworo kootu no koraa na starte one na afei ɛhyɛ me nkuran na ɛhyɛ me nkuran na ɛhyɛ me nkuran nti afei ɛduru mmerɛ bi a na meda a na ayɛ sɛ amanfoɔ repɛ sika agya me, ɛna me nso mamfa sika amma. Enti mebaa the first adwuma a mekɔyɛɛ no, man bi hɔ a yɛfrɛ no Odiyifoɔ Ampofo. Ne yere yii kyalewa ti bi, na ɛyɛ 130, me, mekae pa ara. Ɔde baako bi ama me 20, eh, 80, 8 cedis, 80 pesos. 80 pesos, that time, eh, 2011, 12 mu hɔ no, na mematɔn no 1 cedi. Enti mede adeɛ no kɔ akyi a, Obi tumi hyia me ɔsɛ ah masa wei deɛ ɛnyɛ wɔ adwuma within three days na ma tɔn mpaboa ne kyale wɔte ne nyinaa ebi a metɔn menya twenty pesos sɛ metɔn eighty eighty cedis no ma tɔn no one cedi nti nkakra nkakra saa na mepɛ sika adwuma nso a meyɛ home use yi te sɛ mini sika me sika mede firi nkranba a ɛyɛ seventy ghana seventy ghana saa bɛn no ɔde awie o mede awie agya no a na mede yɛ me ha afa nti na adwuma no so sɛ ma sɔfoɔ no hyɛ nkɔm sɛ wuro kodu na afei Ayɛ sɛ adwuma no awura me mu. Enti mekɔɔ ha na sɛ gas oven man bi ne yɛfrɛ no Ɛda Asante na ɔwɔ Niako drugstore hɔ na obi horo ɛyɛ gas stove yi bi. Ɔhoro ɔgye ne five cities. Mekɔɔeɛ na adeɛ baako a maa mehu sɛ nyame na ɛde me aba kuro no sɛ mekɔɔeɛ na obi na meka kyɛn sɛ mehoro baako bi a magye ne tɛte. Ɔse ɔnyɛ dɛn ɔmpene. Ana biribi ka kyerɛ me sɛ mentɔ baako. na me tɔɔ baako na me bɛ horo ne fan na deɛ ɛbɛyɛ sɛ sɛ me horo adeɛ na obi anyɛ obi anka nkyɛn sɛ man no sɛ kɔhwɛ wɔn nneɛma anyɛ fɛ no man ne deɛ no kɔhwɛ ne fɛ fɛ mu sɛ ɔte basket so ba ɔbaa yɛ ɔsɛ masa yɛn kɔ na kɔ horo ma me ede me ti me horo mmiɛnsa na ma gyi nan tesi na afei ɔno ankasa ɛsɛ nsuo ma me na me si wow nyanko pɔn ɛyɛ kɛse nti nkakra nkakra mesin na ma yɛ. Kyerɛ sɛ adeɛ baako a me me hu yɛ ne sɛ wiase onipa biara wabrabɔ hyɛ nsɛm your destiny is in your hand biribi bia tumi wɔ asase so but tumi bie ni asase wei so sɛ me bi yɛ adwuma na me de ten series akɔto bank yɛ obetumi akɔ yi bayifoɔ bi ntumi nkɔ hɔ but adeɛ a mehu sɛ brɔnsam ɛde abamubuo ɛhyɛ nipa mu ne tɛn biara no o oh, ɛnyɛ yie even kura wobɔ mpaeɛ a ɔse wokura oh, yɛ dwamanfoɔ onyankopɔn nti tɛn biara no ɔno deɛ obubu pati Esiane Nyame no bɛ nti, minyaa gyidie wɔ mu sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara sɛ mede me nsa yɛ adwuma a, ɛbɛdi yie. Enti mekɔɔ so yɛɛ adwuma no sɛdeɛ ɛyɛ a enti na megu so na meyɛ adwuma. Afei maa no yɛɛ mahoro nneɛma no saa no, adeɛ baako a na ɛ wode adwene pa yɛ obi adwuma a, tam biara Nyankopɔn nhyira wo. Adeɛ na meyɛ nso, meyɛ no sɛ me ara me deɛ meyɛ, metwitwi mu de oil fa mu nyinaa. Nna yɛyɛ Levim tɔbɔkɔ no akatɛn, na adeɛ baako a ɛmaa mehunuu sɛ Nyame yɛ kɛse ne sɛ, meyɛɛ yei no wieeɛ nyinaa wantumi antɔn baako koraa. Nti me mekɔfa bɛsi runabout hɔ a, na yɛatɔ no ma sɛ improfit, na masan akɔ. Afei maa n'apɛ ma sɛ ɔpɛ sɛ menya na mɛtɔn ne nneɛma ma no, na mese daabi, me no mentumi mma because Nyame na nim nea ɔyɛ. Nti me na mesan yɛɛ san tɔn adeɛ na mehoro no ne nyinaa ɛsiane sɛ mede adwene pa horoɔ sɛ me ara meyɛ adeɛ no nti no, me ara na mesan tɔn ne nyinaa san faa mfasoɔ. Nti ɛno na afei tɛn manya sika kakra wɔ hɔ. Nti me kɔɔ adwuma Mason. Kyerɛ sɛ, adeɛ a na meyɛ, na me ankasa ɛyɛ me nwanwa because adwuma bi a menni mu no, sɛ meka sɛ mɛyɛ nko a, Nyankopɔn ma metumi yɛ. Sɛ seesei a wobaa woahu flowers a madua hɔ, meyɛ pass and garden, metumi dua, mekɔ na obi ayɛ tiles a meka sɛ tutu wei. Nti kyerɛ sɛ, Nyame ayɛ me kɛseɛ ama mahu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ baako a ɛyɛ me dɛ ne sɛ, Nyankopɔn, Ɔnim deɛ ɛbɛsi because Nea ɛmaa asɔfoɔ no kae sɛ memfiri nkra no, to be frank, mede hyɛɛ me tirim sɛ ada sɛ mɛkum ɔbaa no na me nso maku me ho. Ɛno nti a na ɛm sɛ ɔkaa sɛ memfiri hɔ because ɛbɛhyɛɛ me so a kyerɛ sɛ ne tam biara a mɛte ɔbaa no nko no na ɛyɛ yi but ɛsiane sɛ me nso no mede hyɛɛ me koma mu sɛ memfa me yere no ho yi na mempo me mma no nti no yɛ m'adwene sɛ ɛne tam biara metɔ aduane wɔ ha sɛ tɛ na mede wɔn aba kɔfoɔ dua ɛwɔ me maame hɔ Metɔ aduane bi a meyɛɛ sɛ medi pɛ na ne bi abisa me sɛ wɔn adidi na metumi na mi so nti within one year mede nkwadaa no bɛdi akɔma hɔ mede wɔn kɔɔ back wɔn nso wɔn nkɔ the next day ana wɔn kaa ha for ten years na wɔn maame nhu wɔn da ten years. nti ɔpɛni yɛn hwɛ nti sɛ nana ɔka no na ɔkɔ horo na ɔde ɛba rana ba na ɔtɔn na ɔtɔn ne nyinaa mu no ɛdeɛ na na ɛhyɛ wo den a na ɔbɛ mu mu. adeɛ ɛhyɛ me den ne sɛ Nea edi kan, mihuu sɛ m'abrabɔ kura me ara me nsam because obi a mede seventy na ɛbaa ha, ɛnnɛ yi seesei a metɔn adeɛ na metɔn no one cedi, ɛnnɛ metɔn adeɛ ɛyɛ thousand. Enti mede hyɛɛ mu sɛ no, sɛ m'abrabɔ kura me nsam deɛ a, na sɛ mepɛ sɛ meyɛ adwuma na menya sika a, na menya sika a, na sɛ mamfa anni nkwaseade na mede kɔto bank a, bɛyɛ biara nni hɔ anaa tumi biara nni hɔ a ebetumi akɔ bank no kɔ yi, ana me sɔfoɔ no nso hyɛɛ me nkuran sɛ abrabɔ no wokɔ ne pem a, ɛno nkyerɛ sɛ noa no no. Ɛsɛ sɛ wotumi toa so. Nti ɛmaa me yɛɛ sɛ biribiara a mehu biara mɛyɛ. Me ba no bɛyɛɛ maize, na metɔn fuusu nso, mehyehyɛ fuusu a, ebi wɔ ha yɛma daakye. Sunday mekɔ tɔn, ɛbɛbɔ bɛyɛ eight na manya profit ansa na makɔ asɔre, anwummerɛ na mahyɛ me hange wɔ ɛhɔ, nti nkakra nkakra saa nti ma mehu sɛ no, nnipa wabrabɔ kura wo nsam, nti within bɛyɛ two years na matɔ me container ketewa yi so, sɛ tɛm kura na afei na Sahwiman foɔ bɛsi wɔn bank bi, nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra saa a mede bɛtena ha kyɛ sɛ nnɛ manya adwuma, na adeɛ baako kura yɛ me nwanwa ne sɛ mewɔ nkran no na me gas stove no obi na na ɛyɛ ma me. But na migyina hɔ da biara na ɔyɛ because maa na anwen da sɛ abrabɔ bɛtɛn ne ama me a ma adwuma bɛyɛ nti na mehwɛ na there was time bi a afei menya sika kakra mekɔ fa ade bi baeɛ na mede kɔmaa guy bi sɛ ɔnyɛ ma me guy no adeɛ nipa no atua ka three million about two thousand and over yeah twenty fourteen fifteen hɔ na afei akoa yi mɛyɛ mɛyɛ saa wanyɛ maa ne bɛgye ne sika nti mekɔ fa adeɛ ne baeɛ no

Mepagya sii soro pɛ, ɛnni thirty minutes na obi bɛtɔeɛ. Adeɛ kyeeɛ na obi bɛfaa me kɔɔ anyinahene nsam hɔ, na afei me ara mesuro me ho. The way a na afei mereyɛ adwuma no, na afei me ankasa mesuro. Nti mehu sɛ ah, sɛ wiase ankasa no, Nyankopɔn ankasa, ɛm sɛ wopɛ adwuma a, ɛn, kyɛn, abrabɔ nea mahu ne sɛ sɛ woyɛ panin koraa so ɔn, na woanhwɛ wo panin yie a, wo nua ketewa bɛgye w'anuonyam. Because Nyame de biribiara ɛmfa ho sɛnea woteɛ biara, Nyame de adwuma, ɔse nsɛ nyɛ adwuma Nnidi. Enti mihuu sɛ, no, sɛ mede me nsa reyɛ adwuma a, ebetumi aboa. Enti afei, eduru mmere bi a, biribi a mɛbɔ ho mpae biara no, metumi yɛ. Metumi yɛ microwave, metumi yɛ rice cooker, metumi yɛ iron, metumi yɛ kettle, mesan dua. Kyerɛ sɛ, woba na mayɛ landscape na me locate a, wobɛka sɛ ayi. But ne nyinaa no, Nyankopɔn abue m'adwenem. Nnipa bebree wɔ hɔ a, wɔhwɛ TV a, wɔhwɛ no kwa. Me, metumi ayɛ sɛ mehwɛ TV o, ɛnyɛ TV na mehwɛ o, Efie na wɔasisi wɔ aburokyire ne Nigeria film no background sɛ na wɔn allocate flowers no ɛna na mepeke ba me ne wodi nkɔmɔ a yɛsere no wadwene sɛ mehwɛ TV but mepeke biribi gɔtɛm bia no nyame kasa kyerɛ sɛ hwɛhwɛ saa adeɛ wei na mayɛ nti biribiara no nneɛma ho abrabɔ sɛ onipa biara no wɔhyɛ bere kura wɔn nsɛm ɛwɔ mu sɛ tumi wɔ asase so deɛ ba wɔ so wɔma yɛ tumi sɛ yɛnni wɔn so so dabi ayɛ na meka sɛ o deɛ ɔpa ɔsɔre anɔpa a Kɔ asɔre Adwoada, Ɛbenada, Wukuada, Yawada, Efiada, Memenda, Kwasiada, na obi nso ntena kwan ho na ɔntɔn adeɛ na wo nso deɛ kɔ asɔre na bɔ mpae sɛ Awurade ma me sika o ma me sika o na yɛhwɛ deɛ Nyame bɛhyira no because Nyankopɔn nim nipa adwen nti mmerɛ a ɔtɔɔ mana koraa no ɔma ɛlastee one day because na ɔnim sɛ nipa bi wɔ hɔ a ne nua anya bi anni a ɔbɛse saa sie, nti wode kɔsie a na asɛe. Nti Nyame nim sɛ neɛ ɛte, anamontuo na ɛma Nyankopɔn de hyira nipa. But sɛ wose wodeɛ wote hɔ ayɛ sɛ ɔbaa a wose mepiku, wosɔre a na ate aso dɛm, na wabɔ mpaeɛ, instead sɛ wobɛ dress na wapue no, wobɔ mpaeɛ, Nyame mfa bɛrima mmerɛ wo, but w'anamontuo ne w'adwuma. There was a na meka kyerɛ girl bi ɛwɔ ha sɛ ɔsɛ ɔpɛ sika adwuma ana mesɛ wopɛ a wode ɔpa fa table si lɔle kwan ho na tra ho aa one month one day obi twam obi sɛ ah da bia metwam na ate table ho wode yɛ dɛ na ɔsɛ ɔmepɛ sɛ me ɔbɛma sika ma ade adwuma sɛ one start one a ah wontumi nkɔtu one start one a wontumi nkɔtu ana wiase nso no wonim bibi borɔnsam Ɔyɛ Zamina ɛna Nyankopɔn yɛ Maka. Bronsam ɔyɛ Zamina ɛna Nyankopɔn yɛ Maka. Enti before sɛ Nyame bɛfa wo biaa gyesɛ wokɔ nsɔhwɛ mu. Bibia woyɛ Kristo ni a wonkɔ nsɔhwɛ mu boa nyɛ Nyame na ɛfrɛ wo. Nyɛ sɛ woyɛ Kristo ni a ɛwɔ sɛ wo hunu amane. Ɛsɛ sɛ wo hunu amane because wokɔ Bible mu wɔn a Nyame frɛ wɔn nyinaa no wɔn hunu amane. So wohu? Ana kɔraa koraa wokɔ school. Kra so a na ɔwɔ no sɛ wɔanyɛ exams a wɔanyɛ exams a wobɛtumi akɔ anim and without ayi examination no you can never promoted sɛ ɔte nyame sɛ enti ɛsɛ sɛ yɛgye tom sɛ kristoni biara ɛsɛ sɛ nsɔhwɛ ne ba na nsɔhwɛ no ɛna yɛ adansedie no te sɛ medeɛ a meka sisi yi sɛ nsɔhwɛ koraa ma a na maa na anwen da sɛ mɛba ha ba sisi a mete akora ka sɛ menkɔ nkran bi ama menkɔ because ɛsɛ adwuma a manya no mansi ba yɛ ɔn biribia me na meyɛ ma wo Meyɛ adwuma o, meyɛ adwuma o, but Nyankopɔn de me ba no, na mesu. Nti Nyame de adeɛ ma o, ɔnfa ma nea wo pɛ. Nyame de adeɛ ma o, ɔnfa ma deɛ wo pɛ. Ɔnyɛ nea wo pɛ na Nyame, ɔbɛhyɛ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔsɔ wo hwɛ, na wahu. Ɔsɔ Abraham hwɛɛ, ɔse fa aba no kɔbɔ afɔdeɛ, Abraham ankasa. So, nti Nyame hwɛ yɛ so, na ɔde yɛ pɛ ama yɛ. Nyankopɔn sɔ hwɛ obiaa, because te sɛ, Woyɛ adwuma, wo deɛ ɔse continue, perseverance, continue on trying. Woyɛ adwuma, ɛsɛe na wayɛ, ɛsɛe na wayɛ. Ɛmma w'aba mu mmu sɛ, ah, ɛna Nyame se ɔbɛhyira me na me ba. Wonim ɛberɛ a Joseph brɛ, Joseph was in prison for 13 years. Obi a Nyame sɛ ɔbɛni kɛseɛ no, ba mmerɛ ɔda prison na ne nuanom yi dɛ o, ba adeɛ Nyame kaeɛ ne baa mu. Ɔse mɛyɛ ɔkɛseɛ. Ampaa nso sɛ ɔde ɔhwɛ a Joseph da afiase for 13 years. But because of favor na ɛwɔ no no, Anywhere he go there should be a prosperity. Baabi a Joseph bɛkɔ biara, in the house of Potiphar, prosperity. He became a king there. In the house of prison, ɔkɔɔ hɔ no a no, ɔbɛyɛɛ leader. Enti, ɔ- no nyame no nim sɛ, ɛna nyame nso no, wahu sɛ nneɛma bi wɔ nim sɛ this yɛ bronsam abɔ ho pɔ. Enti, wotumi siw kwan a Joseph da afiase 13 years no, nea nyame kaeɛ no, ɛbaa mu o. sɛ ne nua no bɛkoto no for almost thirteen years ne nua no fa kaa firi nkran ɛkɔ ɛyi eh, nigeria ɛkɔkoto no baasɛ tɛm no osa nti wɔn deɛ wɔn ahu no nti wɔhyɛ da wɔsɛ mo yɛ akorɔmfoɔ wɔn sɛ ɛnyɛ akorɔmfoɔ wɔsɛ ɔboa baa wɔn deɛ no wɔn ahu wɔn baa wɔn deɛ sɛ tɛm no osa nti wɔn anyini na ne nua rubi bi wɔn na ɔteki paati wɔ yinom nti ɔkye ne sie sɛ wɔn yɛ deɛ na mo nkɔfa mo ayimra. You see, but later na oyi ne ho adi kyerɛ wɔn no. Afei wei sɛ ɛyɛ wei na ɛyɛ wei na ɛyɛ wei na ɔsɛ emu nyae. Nyankopɔn no onim nea ebesi. Onim sɛ by twenty years no biribi besi nti me de wei kɔ. Nti abrabɔ no ɔbaa sɛnea ɛbɛto biara no ɛnyɛ kuro kɛseɛ mu koraa na abɛtena de yi o. Wohwɛ nya wɔn a nyame hyira wɔn nyinaa na nkuraase ne ɛyɛ nkoa ɛna wɔn de yie. So na adeɛ baako a wɔn ahu abrabɔ no sɛ tɛm biara no sɛ wɔammrɛ wɔn ho ase. Ahobrɛaseɛ, ahobrɛaseɛ a, masa, sɛ wobrɛ wo ho ase a, baabi a wobɛkɔ biara no, nnipa pɛ w'asɛm. Na sɛ yɛnhwɛ nso, ɛbaa no sɛ na ɛtɔ berɛ berɛ na afei deɛ woyɛ w'adwene sɛ afei deɛ nneɛma no waa wobɛtɔn bi sɛdeɛ na woka no mae no deɛ no na wotontɔn baako ɛbaa no sɛ na woyɛ sɛ sɛ wobɛtɔn bi na wobɛrepair bi no nso baa mu mu. Ɛɛ na meka sɛ deɛ ɛyɛɛ no sɛ Nyame hyira wo a kyɛ sɛ Nyame de me baa sɛ me me baa kurom first no koraa sɛ na me wɔ nsanodwuma sɛ anka ma na ma prosper. But through ateetee mu no, ɛma me sua adwuma. Hwɛ sɛ meka sɛ mede me gas oven kɔma obi sɛ ɔnyɛ. Obi atua me ka for almost two weeks. Na kɔɛ sɛ mɛyɛ mɛyɛ na wanyɛ no. Ɛno, wohu sɛ time bi a problem bɛba wo so no, ɛtumi push wo ma woyɛ biribi. Even woyɛ bɛrima koraa na time biara no, woannya problem a, wontumi nkɔ w'anim. Kyerɛ sɛ problem no a ɛbaeɛ no, ɛboa yɛn ma yɛkɔ yɛn anim. Problem ba, problem no nsɔre, ɛpagya yɛn. Ayɛ sɛ meyɛ aberante na da biara te sɛ ka me papa wɔ sika, cars gu hɔ, mesɔre a no matu, mefa a no sɛ menwene hwee. Baa nea ɔyɛ ɔwɔ mu no a ɔbɛgye ne deɛ atu kwan no. Sɛ ne papa wu koraa a ɔmpɛ dwapadeɛ. Baa wo no a wote wo papa nkyɛn no sɛ papa no fii hɔ a ɛdeɛn na bɛyɛ? Nti na tɛm biara yɛse kyerɛ akwadaa no Ɛ sɛ nea yeyi nam bata bi a ɛnky enyi ma no, na ɔno ara onni hɔ a watumi ayɛ dɛn ayi ne nam. Da yɛda ase paa. Yɛnhwɛ ha nso. Ɛɛm, wo sɛ woka woka awareɛ sɛ wo ne wo yere tena na awareɛ na sɛ afutuo bɛn. Nti da na na woka na woka awareɛ asɛm ne ho. Yɛnhwɛ ɛɛm. Afotuo bɛn na wode bɛma mmeranteɛ si so ɛpɛ sɛ wareɛ? Osuahunu a wofaa mu. Awadeɛ asɛm no deɛ, time biara na yɛka sɛ okuro mu pete di nam a, ebi ka. Ɛnyɛ nokorɛ. Mekɔ me yere a meka yi, yɛn nyinaa yɛfiri Kyebi, Apapo mu. Ɛna mewaree no. Me ne no tenae yaa even almost seventeen years. Because me ne no twɛn mpena seven years. Yɛyɛɛ no wedding for almost eh, ten years. A me ne no a but ɛduru mmerɛ bi a ahokyerɛ baeɛ no, ɔgyaa me. Enti no, me afotuo a mede bɛma mmeranteɛ ne mmabaawa mpa sɛ, sɛ mostarte na moyɛ courtship no a, ɛsɛ sɛ wo study even ɛduru mmerɛ bi na wowɔ sika koraa a, fa hide na sɔ ɔbaa no because Adeɛ baako a mehu sɛ obiara pɛ no Yehowa dɛ. Me me deɛ sɛ sɛ biribi anto me a na menim sɛ ebi anka obetumi ayɛ bi sei. Gye sɛ ne mma no mpɛ sika. Wɔpɛ sika. Wɔpɛ sika. Nti wo asate no a moyɛ kɔhyefo no, ɛsɛ sɛ motumi ehu mososɔ mo ho hwɛ Ɛwɔ mu a, adeɛ bi ɔpɛ na wotumi de ama ahyɛ no abufuo bi ahwɛ sɛ ɔbaa wei kura sɛ ne bu fu a mmerɛ sɛn na ɔtumi gyae because obi wɔ hɔ a ne bu bɛfu ne bu fu wie no ɛna obi wɔ so ɔde asɛm hyɛ ne mu even kura adeɛ bi a moayɛ ne nnɛ ɛtwam bɛyɛ one year wo ne nyɛ pere no ɔka na wahwɛ sɛ ɔbaa nie because ɔ ne werɛ mfie adeɛ because ɔbaa ɔte saa no ayɛ sɛ ɔbaa Wo deɛ yɛ ne bɔne ara sɛ dɛn na da a wo ho bɛkyere wo thirty years ɔbɛ refɛ wo. Saa mmom. Ɔbɛ refɛ wo. Ɛsɛ papa na wayɛ ne nyinaa bɛ hye agu. Nyinaa no bɛ hye agu. Ne nyinaa bɛ hye agu nti no me deɛ nea mɛwɛ ne sɛ ɛsɛ wo timi study ɔbaa no yie because ɛyɛ den nso sɛ nea meka yi wo bɛtumi astudy ɔbaa sɛ wo ho nkyere wo a wo ntimi ɛhu nti nka ta mo no a mo wɔ hɔ no a mo yɛ courtship no na sika no hɔ no wɔn de bi bɛyɛ bosome koraa na ɔboa pa ahyɛ da de sika no bi asi ɛsɛ sɛ wonni bi na wode yɛ steady no ahwɛ sɛ abrabɔ a ɛyɛ ɛbɔ yi sɛ kɔduru mmerɛ bi na sɛ menni bi a deɛ na ɔbɛyɛ ɛsɛ sɛ wotumi sɔ no hwɛ na ɔno nso sɔ hwɛ ɛsɛ wo steady ne suban nneɛma bi wɔ koraa bɛhyɛ da ne na ako na wahwɛ sɛ nea n'abufuo teɛ ne nyinaa ma yɛtumi hu nneɛma bi wɔ abrabɔ mu na wode ɔyɛ ne sɛ ɔdɔ ɛsa Ɔno ɔbio. Nye sɛ sika na ɔde dɔ o but ɛsa deɛ no a. Ɛno ano no ɛnɛ mmaa yɛ nyinaa ɛnɛ hɛ wɔn wɔ tan sɛ dɛ na wɔ sika a masa wobɛnya so wobɛnya bi so ba. Sɛ ne tia wɔn no mɛbunu no wɔn nhwɛ mmaa ne suban no. Sɛ de bɛyɛ a ɔmo nkohyia haw na wohyia bi. Because te sɛ sɛsi yɛ te sɛ me sɛ tɛm a ɔne me nyaa problem forties mu no na still me yɛ abranteɛ adeɛ baako. Wanware bio? Ma ware biom ma ware biom na adeɛ baako a ayɛ a na ɛma mɛɛma wu ntɛm sɛ At the age of bɛyɛ fifty to sixty no na wo ni ɔbaa wɔ ho a you die early. Eii saa adɛn ntia? Because te sɛ me me die deɛ sɛɛ term a me ne yɛ nyinaa still I'm still young forty years no nti me tumi nya bi bae but sɛ ebia sɛ kama di bɛyɛ sixty na me nsan nni adwuma ɛ because sɛɛ term na me ho ɔden nti me baa ha no me tumi san bɛ yɛ adwuma nti ka baa sixty no na obi adi na di a sɛɛ term a pension na wo kɔ no asɛ ɔne kɔ pension na wagya wɔ hɔ a masa adwendwen.

Ɛnyɛ dwumadi. Sɛnea Nyankopɔn kaa sɛ yɛyɛ nyɛ dwumadi, yɛn nsam yɛ anim fifire. Enti yɛyɛ dwumadi ntumi ɛnyɛ bibia. But adwendwen, wiase a nea ɛkum nnipa bebree ɛyɛ adwendwen ne adwenbɔne. Adwendwen ne adwenbɔne. Ɛne adwenbɔne. So te sɛ me deɛ a mekan, mahyɛseɛ a mekan, obi wɔ a wɔnim o. But wobɛhu me, ei, ana akwan na wɔyi, You see, nso wɔn sɛ nea me startee, me startee one, ɛna me kɔɔ ten, ɛna yɛ mathematics, adeɛ bia nyankopɔn sɛ ɛsɛ o startee one, probability ɛyɛ one, prosper ɛyɛ kan sɛ ɛɛ prosperity sɛ ɛyɛ one, yɛ wɔ mass ɛyi bi a o wɔ kɛne sɛ dɛn a benya one, nti one startee one a you can never go to two, ɛna nsɔre nso anto hɔ a nti na meka sɛ Exam, examination, ɛna promote nsɔhwɛ. Nti sɔhwɛ ama wɔn nka sisi adansi yɛ wokɔfa wɔn. Panyin hwɛ ɛnɛ mɛbunu no ne wɔn adwuma yɛ mu no ɛm sɛ na osi ho no. N sɛ adwuma no ne ayi no ɛnɛ obi yɛ pɛ sika ntɛm. Ɛno ne adeɛ baako a yɛ kurom sisi aman si ɛbaa o. Ba yɛyi nipa bɛyɛ hundred gyina hɔ a about ninety ni nsɛn adwuma. Adɛn nti ya because Ghana msie wɔ ha. So nti wɔbɛha ne ho akɔsua adwuma no. Onsua. Me me ba ha ten years a me kyerɛ wo sɛ meyɛ nneɛma bebree yi. Sɛ mines foɔ ba yɛ afa me hɔ o. Sisi a me tete ebetumi afrɛ me problem aba because bi wɔ nsa ne dwuma. O yɛ afa mo bebree. Sisi yɛ sɛ mo kɔ twitwi ho after bi a six months yɛ bɛ lay mo nyina off because wo ni nsa ne dwuma but me me deɛ ne deɛ me ba ha for ten years ni. Wɔ da bi a mesua adwuma, mekɔ faa ase, mekɔfaa ne firi Eastern Region, Koforidua, a na mabɛkyerɛ no ama no ahu. Seesei ara yi, mekɔ Mass, me ne no kɔ, me ne no kɔ, ɔkyena mene hɔ a, ɛnyɛ ɔno na ɔyɛ ayi hɔ. Ɔnti menyi no, because ɔno ara n'adwuma na ɔde wɔ hɔ, but wɔn no mpɛ adwumasua, ɛno nti na ɛma wɔn brɛ, wɔpɛ quick money, quick money, quick money. But quick money no nso deɛ masa wontumi nyɛ adwuma yɛsi sixty years na akɔ pension ba mmea ma adwuma mɛtumi ayɛ akosi nante yɛ sɛ nyankopɔn to me nkwa nam a meboa ya ɛyɛ mmea ma adwuma nti sɛ wotumi sua adwuma a ɛyɛ baayɛ sɛ nnɛ no wiase ne competition obi apɛ sɛ otwa ne nyɔnko ɛno ɛboa deɛ ɛmmoa ɛmmoa ana ɛno nso no ɛno na mmaa no nso pɛ Nti da biara mehyia ɔbaa bi a meka kyerɛ no sɛ sɛ woyɛ ɔbaa a ka wale bɛrima a ɔpɛ adwuma sɛ ne ho wɔ fi kura fita ni aware wɔ no but ɛnɛ na ɔmpɛ de wadrɛse ɔbaa tumi ka kyerɛ nyɔnko baa sɛ o oh, wei deɛ ɔmfata o ɛnyɛ wɔ class class ne dɛ class ne dɛ yɛsi yɛkɔtua school fees matua me school fees yɛsi yɛyɛ mayɛ bi wo nso wadrɛse a wowɔ yɛ class wontumi ntua nyansa bɛn na wɔ mu So hu? Nti ɛyɛ sɛ wohwɛ obi a n'ani da fam a, ɔwɔ adwuma yɛ. But ɛnɛ mmaa no pɛ dressing, ɔda ne kaa mu sɛ ɛno na ɔda kaa yi no ɔyɛ dɛ na ɔnyaa kaa. Sese koraa aban de aba sɛ woyɛ young guy na ada kaa mu a, yɛbɛ question wo. Ne yɛ wonni adwuma yɛ a, yeah. Because asɛ nnɛ scammers no adɔɔso, mmeranteɛ no scamme. Ɛno nso na mmaa no nso pɛ. Sɛ me metu sisi yɛ bi a bɛba na mete fam na medua flowers ne kra but nhyira nka Nyankopɔn sɛ me mebaa kurom ha nso no, Esiane ade a ɔbaa no de yɛe me so no, Nyankopɔn yii ɔbaa bi ma ɔyɛ adwuma wɔ court a kyerɛ sɛ amanfo hu no a na ama m'anuonyam akɔ soro. Because how? Akoa yi ne ho fi, ɔno nso hui sɛ akoa bibi wɔ ne mu. Because within two years na matɔ container baako hɔ, na meyɛ na mepɛ adwuma nso. Na mahu sɛ nnipa bi nso pɛ adwuma, Nyame Woyɛ panin na wugyimi, Nyame bɛtumi agye wo deɛ de ama wo nua ketewa. Nti me meyɛ panin nti time biara me panin no me protect no. Na me make sure nso sɛ wɔn a wɔdi m'akyi no mɛyɛ m'asɛdeɛ sɛ obiara mɛtumi aboa obi. Ɛno adwene papapa no ɛma da biara meka sɛ te sɛ wopɛ aka sɛ masisi ɔbaa ɛɛ na gya no hɔ na kɔ kɔ aburokyire no matter how baabiara bɛkɔ obiara bɛdi w'akyi. ana woyɛ papa nanso wokɔtena akuraase a papa ne bɛba saa adwene na ɛwɔ tiri nyame fa so de hyira yɛn adwene dɛ ne tiri mu no na nyame hwɛ so ma nhyira ne ba wɔhwɛ ɔsɛ nipa deɛ ɔhwɛ ne ɛtua ne wam ba nyame deɛ ɔyɛ dɛn ɔhwɛ akoma mu nti nyankopɔn nim sɛ ɔbaa yi ɔha yi ɔde fa mu deɛ Me ma wo mɛbrɛ, na ɛyɛ nwanwa nso sɛ meba mpaebɔ a mebɔ sɛ Nyankopɔn, baabi a na mebɛtra nyina nya me tie. Ebi mpɛ sɛ metra fɛ dua no ase wɔ runabout hɔ no, ɛhɔ ne fɛɛ sɛ yie a metra nsɛm paa. Sɛ Awurade baabi kuro yi a mekɔ yi ma menya runabout a mepɛ dua bia. Nti da a mekɔtena hɔ no, wonim mebaa fɛs no na metɔ nkyɛre wakye no. Ah, na mede akɔgu market no mu. Na yɛyɛ na biribi asan twe me de me aba ha. Mebaa nkurɔfoɔ no sɛ o, oh, tɛ ha deɛ yɛntɔ san fa kɔ. Ba mesan kɔ still. Na masa me locate wɔ. mede bɔkabɔka maba wɔn ani, mede saa afei na wɔn nyinaa pɛ m'asɛm. Ɔkwan a nnipa fa so ahobrɛaseɛ no, wɔpɛ m'asɛm within short o na mabɔ table na mesi hɔ bɔka meba o within short na mede container asi hɔ. You see, na me start wɔ hɔ. So nti adwumaden deɛ obi bie na wodeɛ hwɛ Yesu Kristo baeɛ no kyerɛ me asuafoɔ na ɔfaa wɔn no kyerɛ me nea na wada a ɔkɔ nyane no ɔkɔ na woyɛ adwuma ɔsi gyae na bɛdi m'akyi Gya ne ɔmanfoɔ nyina na wɔyɛ adwuma. Wankɔ sɛ akoa yi te hɔ dɛ bɔ mpa yɛ frɛ me, nti me kɔ frɛ n'asɔn dɛm. Ɔse nsɛ nyɛ adwuma nidi, nti ɔhu hard work a sɛ wia bɔ no, na ɔnam no sɛ akoa wei yɛ wia bɔ yɛ adwuma deɛ, nipa. Nti ɔkɔ nsu ayi wia na Peter nom te so yi nam, ɔse gya bɛdi m'akyi. Wei, you see, ɔpeke obiara a ɔyɛ adwuma. Ana woyɛ adwuma koraa no a, na woyɛ ne yie a. Wonya promotion. Enti adwene a yɛde yɛ adwuma no, obi wɔ koro ɔne ne master ɛyɛ adwuma. Na ohun sɛ ɔkan sika. Na ɔkwan a te sɛ me di a me kan. Wonu me starte wɔn no. Me me tɔn adeɛ wɔn siri. Ana ne me tɔn thousand. Enti wo deɛ woni me nfi ase o. Ba ohun sɛ me me gye ta ɛ thousand no, ten million no. Ei na masa. Isi ebi nso a wo kora sɛ nea me starte wɔn no. Bɛka sɛ o me yɛ asantini ne me na me nkɔ tɔn. Isi sɛ nneɛma no na ɛma yɛntumi nkɔ anim. Me yɛ Asanteni, me yɛ Ibini, me na mento. But masa ma menka nkyerɛ wo, ɛne aha asase so ɛte no, adeɛ a mfasoɔ wɔ mu paa yɛ ice water. Ice water ne mfasoɔ wɔ mu. Wotɔn a wonya hundred, yɛ nneɛma tɔ nyinaa wontumi nya hundred percent, but ɛno no wotɔn a wonya hundred, wopɛ akɔtɔ ice water two fifty, wotɔn bɛnya five five series, wokɔtɔ ne three series, wotɔn bɛnya six series, ɛyɛ times two, but adeɛ bie ni hɔ a wobɛtɔn a wobɛnya saa, but nnipa bu nneɛma wie secondary school.

Wɔn na wɔn sate Twi radio station. Ɛna wɔn afɔ nkurasefoɔ station. Ba ɛnɛ yɛka Ghana ha ba station etie pa yɛ hwan? Esi eti sɛ ɔrebɔ bra na wɔanhwɛ wo na sɛ wobɛdi nipa no akyi a wontumi nkɔ wɔn anim. Ɛna wadanfo nso ɛyɛ one nipa ne nam so because wokan ɛɛ eh, Proverbs twenty thirteen a ɔsi ɛmpɛ na na wɔani hia. Ɛna Proverbs thirteen twenty nso sɛ ɛne anyansafoɔ ɛnante na yɛ dɛn na hunu nyansa na na ɔne kwaseɛ no wura mane kɔfa korɔmfoɔ a ɛda bi abɛtwa police station kɔ ansa nti ɛyɛ wo wadwene ne determination me a mete hɔ sɛsi a adeɛ baako a meka ɛyɛ mu sɛ sɛ mese mɛtena ha ɛn eh, wontumi ntumi da na mpa nso ɛyɛ adwuma mese mɛyɛ wei a nti mewɔ hɔ mempɛ mɔtoɔ sɛ mese mɛyɛ adeɛ no ma ntumi anyɛ a mentumi nyɛ biom

because wọn sɛ ɔhwɛ fi mu na wɔn de fi yɛ fɛ na ɛyɛ ahaa ti bi mi peke wɔ hɔ. okay da yɛda ase paa um, yɛnim sɛ ebi a wɔ eh, afotuo a de ma yɛ mu dɔ bia wɔ nsɛm ɛtwa toɔ a wɔde bɛma eh, wɔn a ɛrehwɛ yɛ saa bere yi oh afotuo a mɛde bɛma nnipa ne sɛ Onipa biaa w'abrabɔ kura wo nsam. Ana obi biaa nni asase wei so a ɔse me deɛ ɛɛ ɔfrɛ no sɛn me deɛ menim wei yɛ o menim wei yɛ o. Yɛanfa biribi amma nnipa amfiri soro, yɛbɛfaa wɔ asase so. Yɛsua. Yɛsua. Sɛ bia wohwɛ fim a, na deɛ nti na obi tumi hwɛ obi a na ɔsua ne kasa, ɔtumi acte te sɛ no? Wosua bɛ because ɛnɛ koraa nkraman koraa borɔfo nkraman wɔn wɔ sukuu wɔ ɛyi tete kwasi run about wɔ nkraman sukuu a yɛtumi tireni kraman ma ne kye korɔfoɔ wii hyɛ wɔn wɔ timi ho nti deɛ nti na wo nipa deɛ wosi wosua wo ho it is impossible mi mi nyi sɛ de mi bibia mi pɛ sɛ mi yɛ biaa kasa bɛyɛ lasa mi kɔɛ na obi yɛ pop mi gyina hɔ sɛ ha nyɛ ma adwuma na yɛ pop sɛ oyɛ carpenter yɛ easy wohwɛ sɛ nea wɔn mo ti sɛ ha osusu ha na wayɛ na wɔn de ato na wɔn de sapɔ na wɔn akyekyere na wɔn Atete yɛ n'agu sɛ saa na ɔbɔ kwa no te sɛ yi bɛba na ayɛ fo egu anasapɔ no pii nom you see ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ adwen tɛm biara sɛ wodi tɛm sɛ wobɛyɛ biribi a wobɛtumi ayɛ hwɛ akwadaa ketewa dj swish about nine years you see ɔpɛ nti adeɛ baako a mɛka akyerɛ mmɔfra a wɔn si so sɛ your destiny is your hand ana biribi a woyɛ biara no wosua firi mmɔfra ase wonim biribi david suaa tumi. Wonim deɛ ɛnam so ma ntumi kum Goliat? Ɔkɔsuaa biribi. Wo sɛ na ɔbrɛ ne ho ase ma ne papa. Nti mmerɛ a ne nuanom wɔ yi no, na ɔno deɛ ɔte nwura mu. Na Nyankopɔn yii biribi kyerɛ no. Biribiara nso no, mmɔfra ase no, wosua. Na wode anyim. David na ɔka ne komam sɛ ɔnyɛ ne papa bɔne. Kyɛ ne aboa bi kura meki sɛ ɔbɛkye ne papa a, aboa no bi a, ɔtumi bɔ no, ɛku no. Ɔne ne nipa after Samson, ɔtumi wae. nyankopɔn hyɛ no nkɔm so anhyɛ no nkɔm but ɔtumi wae asisi asisi ka woyi gyɛ sɛ ɔte sɛ ayi pɛpɛɛpɛ ɛyi ne firi n'anum saa deɛ no ɔpekeyɛ no ɛboa ɔne goriat ɛboa ɔne goriat mmerɛ a goriat ɛstate ɛba no ɔhu no ɔse ketekete sɛ ɔhu no ayi no ɛna goriat starte de ne bosom ɛkɛse david ɛna ɔsɛ o wow ɛne nyankopɔn ɔdii m'akyi mmerɛ a mehwɛ me papa nwa so no sɛ aboa bi kyi no a Mebɔ no kuru no, meyi no firi n'anom. Na sɛ Nyame na ɔdi m'akyi no ɛ? Ɔhɔ ɔbɛsan adi m'akyi. Sɛ na ɔmo kaeɛ no, ɛbɛyɛ adeɛ maa David. Nti wonim, before sɛ David na Nyankopɔn aku no, Goliath in the spirit. Nyame deɛ ɔno no ɔko ma yɛn honhom mu, na ɛda adi ɔhonam mu. Ɔka kyerɛ sɛ, Wo, mɛku wo na matwa wo ti. Ná Dawid kura dadeɛ. Bae Nyankopɔn ka kyerɛɛ sɛ akoa no de sekan bi ahyɛ ne ho. Ampa ara nso, ɔhwee hɔ no na ɔkɔeɛ no, na sekan hyɛ no, ɔtwaa ne ti. Enti biribiara, me manammɔn biara a metu biara, Nyame kyerɛ me sɛ yɛ wei a, menyɛ, mɛ, ayi, me, me delay. Ɛsɛ sɛ meyɛ, mete. Wote hɔ a, ɛsɛ sɛ wo meditate, wonam, baabi a menam, na mekasakasa, mɛkasa bɔbɔdɔm, na me, me, sɛnea mɛfa so Sɛ mɛ preach na bia sɛ mɛ preach na mɛ ka mɛ sua kasa ɔbɛ kasa mɛ bɔ dam nti sɛ nyame no ɛnfa ho sɛ nea ɔteɛ sɛ o o dɔ na onipa bi at least ɛsɛ o ma o tiri ni obi a bɔ ne deɛ obi yɛ ba ɛyɛ bɛ about sixty to seventy percent sɛ ɛwɔ saa na ɛnɛ tɛ n sɛ na wosua bible nso a sɛ o yɛ adeɛ na ɛka kyerɛ wo because wonim holy spirit no bɛ kasa kyerɛ ɛbɛ kasa kyerɛ nti at times no yɛ a ne yɛ se obi nom nsa Wɔn no nyank ɔno deɛ ɔsi onim but yɛn no ɛnɛ yɛsi akristo yɛ kura na di bɔne obi betumi adi bɔne abɔ adwaman yɛde sidie bɛma ne maame ne papa ogye di because eli yɛsi wɔn ntu ne mafo ɛn nyankopɔn bu ne kɔn at the age of ninety eight ɛna okun ne ba ne nyinaa na samuel wɔ fie obi owi because mmerɛ a hofini ne fini ha ase bɔ korɔ no no samuel ho ɔsi ei because osoro bɔne. Na ɔtwe ne ho firi ho. Enti mmerɛ no a na kɛse Nyankopɔn koraa yi ne ho adi kyerɛ Eli no, ɔyii ne ho adi kyerɛɛ Samuel. Ɔno koraa na ɔntee Nyame ɛnne de, ɔfrɛɛ no ɔfrɛɛ no kɔbisaa Eli a ɔse the next time ɔfrɛ a kasa kasa. Ɛna ɔka kyerɛɛ no sɛ, na mese mede Eli ɛbɛyɛ Israelfoɔ hene but ɛmpale me, First Samuel two thirty, Me Awurade mede nidie ma na ɔde nidie ma me. You see, nti Nyankopɔn kuu Hofini, okuu Finehas, okuu ne papa no at the age of 98, Nyankopɔn sɛ obu ne kom, wantu ne fo, wantu ne mafo kɛkɛ. Adɛn nti na nka wɔn ayɛ wɔn bɔne na ɛyɛ yi? Nti da bia meka sɛ mmaa bɔ dwaman na wɔn ti no wi base nyinaa no, Nyankopɔn de no bia bɛma papa no. As of ateteɛ a ankasa wɔde ma wɔn, wɔamfa nteteɛ papa amma wɔn. Ɛna yɛn nso nnɛ Kristofoɔ no, yɛ yɛ yɛaneglɛto yɛn firi sɛ wɔn wi wɔbɔ dwaman nti no yɛ yɛ wɔn mmom sɛ Nyankopɔn sɛ nea yɛasa no yadeɛ nhia ayaresa. Wɔn na wɔyare ba ɛnna no yɛkasa yɛkasa tia wɔn ɛna yɛbu wɔn atɛn sɛ wɔasia wo. No! Yesu ba ahu sɛ wɔbu obi atɛn ɛsɛ yɛfrɛ wɔn ba na yɛkyerɛ wɔn because obi wɔ hɔ a ɔne ɔbaa koraa ɛkɔ bɛrima ɛkɔda a ɔresu. Ɛdeɛn nti na ɔsi ɔnni sika? Ɛkɔm de no, papa no a ɔwoo no wanhwɛ no, enti ɔde sidie no bɛma wo. Because Eli antu ne mma fo, Nyankopɔn kuu no. Yɛnkɔ David. David gyina ban so sɛ obi yere. Eh? Na adeɛ baako a mahu sɛ Nyame no nso ahu, sɛ woyɛ bɔne na nnu ho a ɔde kyɛ. Wonim deɛ nti a ɔkum Eli? Wonim deɛ nti a David ɔde ne bɔne kyɛɛ no? Ɛho no nti. Yɛsomaa Samuel. maa ne kɔɔ Eli hɔ, ɛnna ɛsomaa Natan maa ne kɔɔ Dawid hɔ. Na ɔkɔɔ Dawid hɔ no, ɔno ɔse, Nana, ɔno obu ne bɛ, na ɔde hwɛ n'adwene na wagyɛgye no. Papa bi wɔ nnwan bebree, hmm, ɛnna baako nso wɔ dwan baako pɛ. Na mmerɛ a papa no a ɔyɛ sika na ɔwɔ nnwan bebree no nyaa ahɔhoɔ no, ɛnsɛ sɛ ɔbɛku ne dwan no bi no ama no no. Wohu sɛ bɛbu hɔ sɛ, wosua Bible a, nsɛm biara wote aseɛ yi, Ana wanku no, ɔkɔfa ɔkɔgye baako de deɛ no ku no. Ɛhɔ ara na David bu afu. Sɛ onipa no ɔyɛ saa si eku no, ɛsɛ ɔbɔ ho mmiɛnsa, ɔsɛ ɛwoa. Ɛhɔ ara pɛ na David bu nkotodwe. Wahu bɔne ɔyɛ no deɛ ɔkɔfa obi de de ne da eku no, ɛna ɔbu nkotodwe. Ɛna Nyankopɔn nso somaa Samuel sɛ, kɔka kyerɛ Eli sɛ, ɔde ne di ama ne mma sen me. Enti me Awurade ne, ne deɛ, wonim nea ɔka kyerɛ no? Ɔsɛ ɔyɛ Nyame, nea ɔpɛ no ɔnyɛ. compare sɛ bɔne yɛ ayɛ atam sɛ sɛ adwaman kwan yɛ bɔne but david ɔpɔn sɛ ɔyɛ nyinaa no n'adwene ne sɛ david nti no obi wɔ ɔbɔ adwaman no n'adwene ne sɛ ɛyɛ normal anaasɛ kɔm na ɛde no onim sɛ ɛyɛ bɔne david no n'adwene ne sɛ ɔyɛ ɔhene ana ɔhene nso deɛ ne ɔpɛ biara no ɔtumi yɛ isi nti yɛyii n'atɛn no ɔnnu ne ho. But nnɛ no aba asɔfo yɛn yɛnyi atɛn. Yɛhunu sɛ ɔnom wia ne yɛbu atɛn. Yɛyi n'atɛn sɛ fɛs David yɛ ɔhene ba no onim sɛ ne wayɛ no yɛ bɔne. Ba yɛka kyerɛ no sɛ ɛyɛ wo apɛ no. Obu nkoto yɛ Bible sɛ David koraa no wannidi. Mmerɛ Nyankopɔn kaa sɛ ɔbɛkum abɔfra no, ɔse ɔnnidi. Nti wannidi saa kɔpem sɛ abɔfra no wui ɔdidii. Ne bisa sɛ adɛn nti na akwadaa no nwuiɛ no wannidi na wawu na ɛde no ɔsɛn a ne kra te ase no. Nnɛ onipa no te ase a, ɛyɛ nti na wawu wie a na Awurade fa no kɔ. No, no, no, no, no. Ɔte ase no, David deɛ na sua o. Ɔse ɔkwara no te ase no, ɔse wɔnnidi, bɛ ɔwu yie no ɔdidii. Adɛn nti na ɔdidi a? Ɔse na ne kra te ase na mebɔ mpae. Nti Nyankopɔn kaa sɛ ɔbɛtumi akɔ akɔ. Ɔyɛɛ yɛ sɛ ka ɔbɛtumi akɔnvinsi Nyankopɔn. But abɔfra no wui. But Nyame nea ɔbɛyɛ biara yɛ because after the death of that child no, ɛna ɛwo Solomon. Nti sɛ woanhwɛ koraa nka bi a saa akwaraa no ne ayi no, wohwɛ ayi Cain ne Abel a, wohu sɛ Kain ayi nti wɔamma yɛanhu Abel ayi. Enti Nyame nhyehyɛeɛ biara nti no, ɛyɛ a mede to mabrabɔ sɛ abrabɔ mu baabi a Nyame de wo bɛkɔ biara, ɛnyɛ kuro kɛseɛ mu nko ara na Nyame hyira nnipa. Adeɛ baako a me ma ma experience mmerɛ a mebaa biribi ɛde ha no, mɛtumi experience paa ɛne saa adeɛ no. Ok ɔpanin yɛda ase paa sɛ wo ne Ɔsɔfo Akɛse TV ɛkasaa yi. Ɛɛ yɛda wo ase sɛ wo nso wo hwɛɛ yɛn conversation no. Ahaa. Bɔ mmɔden sɛ wo bɛ subscribe, wo bɛ like na wa comment na wa share na afoforɔ nso anya bi. Ahwɛ. Nyame adom a yɛbɛsa ahyia bio. Bye bye.